Most of you wo dware wie a wo bɛ ti wo ho saa na wo ho yɛ wo hene. Wo ti wo ho a rashes biara mma na mmom wo ti. Ɛno yɛfrɛ no aquagenic pruritus. Guy baako aha me DM saa nti mɛkyerɛ mo saa adeɛ no. Na makyerɛ wo kwan a bɛfa so a ɛbɛ gyae wo dware wie a wo ho nyɛ wo hene. Mepaakyɛw obi wɔ hɔ a odwi ne deɛ no a wobɛwie na bumps, ɛhɔ agu borɔ. Ɛno nso yɛ aquagenic urticaria. Ɛno deɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ different. Nti like video no na memfa wo mfa mu. Mepakyɛw yɛwɔ disease condition a ɛno nso wobɛtumi ati ɛmfa bams bi amma, ɛmfa ɛborɔ mma. Na mmom wo ti kyɛ paa wobɛhu sɛ anadwo ahomakye nyinaa na wo ho yɛ wo hene na wodwi na wodwi by ngu borɔ na wo so te anadwo woda koraa wontumi da na wodwi ɛno no deɛ ɛbɛtumi ayɛ disease condition ɛbɛtumi ayɛ sɛ wo liver ho ate kyema yɛ liver yɛ detoxification nti ɛho te kyema a poison accumulate wɔ mu a ɛtumi ma saa adeɛ no ba ɛbɛtumi ayɛ kidney problem Ebetumi ayɛ mogya mu mpo disorder wɔ mogya a ɛproduce boro so wɔ bone marrow no mu, deɛ yɛfrɛ no polycythemia vera no, ɛbɛtumi ayɛ ɛno bi a. Nti yɛmfa ɛno nso nto nkyɛn. Mayɛ video on this, wokɔ me previous videos mu a wobɛhu. Ɛnnɛ yɛnka mo a mo deɛ no yɛ normal one no a wo ho yɛ ɔhene no. Mepakyɛw, wokɔdware na wo ho yɛ ɔhene, wo ho ka nsuo na ɛyɛ ɔhene a, yɛwɔ, yɛn nipadua yi, yɛwɔ nerves wɔ mu. Ɛno nti na wote hɔ na sɛ w'ani nna ho na obi de aboa bi too so, wabɛyɛ sɛ ei, atadeɛ bi atɔ me ho na wapete ato agu. anaasɛ ɔte hɔ na obi de ne nsa bɛsɔ wo mu a, woyɛ sensitive to the touch na wahu. Ɛkyerɛ wo sɛ nneɛma bi wɔ wɔ skin no mu a Nyame de boa wo sɛ danger ɛba a ɛbɛyi wo afiri mu. Sɛ egya na ɛbɛhye wo a wote heat no na wayɛ dɛn? Watwe ho afiri ho. Saa adeɛ no ara bɛtumi a react to nsuo a wodware. Most of us yɛ sapɔ na yɛyi so no ano wɔ den too much. Wodware wie a na ado sapɔ no ahange hɔ na ahoa ɛba wee. Next day wokɔ na sɛ wode twi skin no a ɛtumi stimulate the nerves. ama ma reacte wobɛtumi ayɛ sɛ bi a wodware nsuo a ɛhye too much nsuo hyeɛ paa ɛtumi stimulate the nerves ɛbɛtumi ayɛ sɛ wodware nsuo nwunu paa ɛtumi stimulate the nerve obi wɔ hɔ a ne taw ɛden taw no nyɛ flavy deɛ dendenden ako bɛtwiw ho a ɛbɛma that same problem higher antiseptic soaps semina no a woyi so no ano ɔhye too much ɛno nso tumi ma wo nipadua no reacte nti pɛ shower gel a ano nyɛ hye na obi wɔ nsuo no a ɔdware yɛka sɛ ɛyɛ hard water mm, nsuo no contain calcium and magnesium ɛyɛ hard ɛno so sɛ wowie na sɛ nsuo no dry na sɛ saa substance wɔ wo nipadua mu a wo mark cells no hyɛ aseɛ react to it na ɔma release histamine na ama ahoɔhene aba nti yɛn solve saa problem real quick like video yɛbɔ de conferences mepɛ akyɛw wo no a wodeɛ ne sɛ wo sapɔ no yɛ den no wo solution ne sɛ pɛ sapɔ a ɛmu yɛ mmerɛ Huh? Ebinom koraa use net a yɛde kye fish yi bi na ɛde dware. Ɛnyɛ hwee. Bɛyɛ bi a w'adwuma no yɛ magazine adwuma a wobɛhia sapɔ. Woyɛ fi adwuma kɛse a, wo sapɔ no wie a mma nyi nhange hɔ. Fa to adwaapaa no mu. Hmm? Fa to wo pail no mu. Wode to mu a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a moisture kakra bi wɔ mu na mu ayɛ sɛ ayɛ toro no, ade kye na wodware a, ɛrentwitwi wo skin no bebree, ɛbɛyɛ smooth kakra. Ɛna wo a wode yɛ hard water no, calcium and magnesium wɔ wo nsuo no mu. Wobɛtumi ayɛ sɛ wodware wie a, wode pure water baako bɛkɔ adwareɛ na wode arense. ɛbɛyi afiri hɔ. Anaasɛ wokɔ akɔdware a, wobɛtumi apɛ baking soda. Wofa tablespoon baking soda baako na wode agu mu, na woapɛ oil biara. Ebi wɔ hɔ a, yɛ oils no a ɛwɔ yɛ skin no, sebum no, nsuohyɛ no tumi wɔhye firi hɔ, ɛno nso tumi de ahohene no ba. Nti wode baking soda no gu nsuo no mu a, fa oil atere baako so gu mu na ka mu ma nsuo no nyɛ dedɛdedɛ, ɛno a ɛnyɛ hye, ɛno a ɛnyɛ nwunu. Wode dware a, ɛno nso bɛtumi ama no akɔ. Mo a mode no yɛ hard water no, wodeɛ no nyɛ hard water mpo na wo nso wode oil kakra gu wo nsuo mu a, ɛno nso wodware a, oils no a ɛfiri wo skin no kɔeɛ a, ɛbɛma no ahoɔhene no agyae. Mepaakyɛw, kuru yi akuru yi akuru, gyengyen, nkutɔ, Ɛboa yɛ paa. Wo a maka deɛ maka yi nyinaa still a wohu sɛ still a ahohene no wɔ no before na bɛdware no fa nkutɔ wowɔ nkutɔ bi a ɛsi hɔ te sɛ wo nkuu no wode fa wo skin no ansa wakɔdware woba no asan de bi afa skin no ɛkooti skin no ma wo nerves no ɛnreacte ɛma wo nte saa pains no anaasɛ saa itchiness no a wote no wo a wodeɛ no wote tii a ɛngu borɔ na meka sɛ ɛno yɛ yareɛ no sɛ ɛyɛ polycythemia vera sɛ ɛyɛ kidney problem sɛ ɛyɛ wei no ɛndeɛ na ɛbɔ kɔkɔ sɛ Kɔ hospital na kɔyɛ test na ho problem a ɛyɛ. Me dia ne yɛ Boadikum Francis. Wo ba Ghana a me yɛ ba medical scientist me yɛ self taught trichologist. Wo follow me page a da biara wo bɛ sua ade foforɔ. Wo tɔ anything hair growth me na me tɔn, beard growth me na me tɔn. Mo a mo se mo pɛ sɛ mo hu me hair style na mo yɛ bi no ɛyɛ sei na ɛteɛ. Me nim how I will show it to you. Wo a wo pɛ sɛ wo tɔ barber shop nneɛma Accra ne Kumasi me ara na me san tɔn. Enti bra adum wɔ Kumasi na bra Accra ha Santa Maria, Nkran na mewɔ but I have somebody taking care of Kumasi deɛ no ma me. Woba a wo nsa ɛbɛka nneɛma no nyinaa. Baabi a wowɔ biara sɛ meyɛ nationwide delivery ɛbɛtumi de bi ama car ɛde abrɛ wo. Nyame ɔnhyira wo na ɔmmoa wo.